Awle chibai ule vawiina kan lo review tur hi acoustic guitar blueberry brand an ni a, tuna mi ho hi a hma kan sak lai thin ho intern te suarez te leh brand dang ho ai khanin a man hi a han sang hret a, a dang ho kha sang hnih za hnih sang hnih zanga tihbawr vel te kha ni thin a ni, tuna mi hi rupees sangthum atangin a intan chho va, tichuan heng ho bik a hi an thatna leh. Engvângin nge a man a to chhan? tih leh Man to zâwk mah se, engvângin nge a man hla chhan? inti tih ang. Engvângin nge lei ro roah chuan man to zâwk sia engvângin nge a ṭhatna chhan? tih te ka rawn sawi fia dawn a. Pakhatnaah chuan hei hi an lan dan a ni a, a dum leh a beige rawng natural rawng a awm a, tin heng lo pawh colour hrang hrang rawn hla thleng tûr a awm a, tûnah hian a dum leh Aaa beige rawng hi hei in hmuh theih ang hian a rawn thleng nual a, tichuanin tuna mi kan neih ho hi hei in hmuh theih chuan hei hi a lan dan a ni a, tichuan a thil chhawm a hi a bag ah a rawn chhawm a, a guitar string extra leh a pick a quality tha deuh mai a rawn chhawm bawk a, tichuan a strap a rawn chhawm bawk a, tichuanin hemi guitar ho hianin trust rod an nei a. Tah hian adjustment elrens a awm bawk a ni tichuan in hetah hian in hmuh theih chuan hnuaiah khuan in a lang thei awm awk a hre lo va khaw in hmuh theih chuan khu te kha khaw aw a truss rod kha a awm ta a ni a adjust na kha a awm bawk a eng nge truss rod tih hi a then chu la hre lo kan awm mai thei a a tam zawk chuan kan hria ka han sawi fuih a hrim hrim ang a guitar lei ro ro ah chuan in a truss rod a hi a pawimawh em em a chumi ah chuan he mi a guitar hrui a key han hmeh na lai a hrui leh hemi a fret a ban a fret -- A lai hemi a ban lai hi ti mai la maw i a san zawng a maw adjust na khan i ta a ni. Tichuan guitar perh nuam leh guitar thiam ina an duh zel a chu hemi hi a bet bet khan duh zawk ti ila a tha a kan sawi sual lo vang a a bet bet ang a a awmzia chuan a ki hmeh a awlsam a a nuam zawk bawk a hmeh te a nuam zawk bawk a. Tin, a chhunga a trust rawt thir awmah hianin hemi a guitar hi hun rei hnuah a kul tur emaw maw, a kul tur emaw, a tliak tur emaw, a kau tur emaw kha a veng a, chu chu awm thei lo tawp tihna ang tluk a ni a. Tin, eng nge a trust rawt awm lo chi a hma kan sap lai sanghnih, zahnihmante, sanghnih zanga manah te kha chuan a awm ve ta lo ta. Chuvang chuanin tlawm hle mah se That chu tha lutuk an tlawm zawk bawk a, tha tak an ni a, amah erawh chu khang ho kha chu hun rei hnuah in titi ang a lo kul ang a, khang hun a kul tawh hnuah kha chuan hemi hi a sang tial tial a sang tial tial a rawn kul zel ta a, khami ah kha chuan a adjust na emaw pawh beh na adjust beh na emaw tihniam a hrui tihniam na kha awm ve ta lo ta, hun rei hnuah phei chuan in eng nge a han sang ta per te kha hau tak deuh hlek ta kha kha a ni ta ni tin eng emawni pal han tauh palh emaw han thlauh palh eng emawni pal ah te pawh khan in tliah theihna chance maw a ban han tliah ta ke mawih nge mawni ang chance kha a tam em em a ni chumi ah chuan heng ho hi chu an awm ve lo tawp ang tluk ah ngai la kan sawi sual awm lo va a perh nawm na leh ang lo va te pawh ning chu tin a durability ah te pawh tin sang thum a a that leh na pakhat em em a chu ehh ka hriat sual loh chuan dawr vel ah hian in umm Hetiang a hma Sanghnih zahnih Sanghnih zanga kan sap lai ho a kha thum nga Sangli tih velin an zuar ta a ni. A trust rawt awm lo ang chi kha maw nei ve lo ho a hi. Tichuan a trust rawt awm ang chi a hi tuna mi ho hi a medium size ti ila kan sawi sual lo ang a. Khi khitah khianin keimahni kawl lai kan nei ta khi a lian zawk hi gift hrem a ni ta, heng ho hi a lian a puar chhah pui ang chi kha maw lian pui ang chi kha a ni ta. Khi khi a trust rawt awm lo a ni a, Sanga leh tihbawr velin kan lei a. Kan leina a rei ve deuh hlek tawh tunah phei chuan aiin a sang tawh mai thei. Sang hnih leh sawm panga tihvel kan lei ning ka hria. Tichuan hemi hi pakhat zawk hi a teh em em mai a. Ih tuna mi hemi kan kawl ai hian a la teh leh chhawng a ni. Khi khi chu a trust rawt awm a ni thung a khi. Size in len hlai deuh si ah khanin a trust rawt awm zawk hi khi khi. Sang hnih leh engzah nge kan lei sang hnih leh sawm pariat nge tihbawr vel laia kan lei kha a ni ta a ni. Khi khi. a trust rawt awm a ni a sang nga leh zaruk nge tih velin kan lei ni chu a size te a ni ta a ni tih chuan hetah hian hei hetiang size medium pangngai khi mi a lian zawk gift chhan ai hian hei hi a te hret a khi ang ho a lian zawk khi forty inch a ni heng ho hi thirty . Eight inch a ni ta a ni maw? A sei zawngah hi tlem in a teh hre takin a mahni hio hi a puar lo deuh hret chi ho a kha an ni ta a nih chu. Chu chu an ni ta mahse a size a hi an lian pang ngai a, an chhah zawng a teh englo vel a kha maw? Perh nuam tawk an ni ta a, chu chu an ri pawh a mawi a tha em em a. Tichuan hetiang kan sawi tak ang khan sawi nun leh la hetiang ho anga phei hi chu eng zat in ngen zawrh ka hre lo va, Atlas Road awm ang chi phei hi chu ka hriat sual lo chuan hetah Sangruk Sangsarih Sangria tih bawr vel daih An nih ka ring a, chuti ang vel daih chu niang a ṭar sawt ang thei chu maw? Chu chu chu a hma a kan sak lai ho kha then chuan an han it a, hnih hnih, hnih thum, hnih nga tih bawr vel an ni ta a, khatiang ang kha an ni ta mahse cheng zariat maw, cheng za nga cheng zariat tlem han sen belh a, a ṭar sawt awm hun rei daih tur nakin zela pawh an thiam hnu a nia maw, hun rei lo kal zel turah pawh a hrui adjust thei leh chhe mai mai thei lo tur a long term ngaihtuah khanin kha kha a hlutna leh a thatna a ni ta a nih chu. Kha kha hun rei tak daih tur, wear and tear, maw hun hman hlui tawh luat avanga amah lo hmelhem leh hlui chhe ta te an nia an mawi lo emaw, tum reng vang a nih loh pawhin tih loh thei lo eng emaw ni taka force na a kan a body kan ti keh emaw, a ban kan ulh tliak vawbung hmawk teh a nih loh chuanin ti mai ang. hun khatianga a hran pah a, eng nge a trust rawt awm lo avanga hetia a kul ta emaw eng emawni ang chi kha sawi tur a awm ve dawn lo a, chuvang chuan man hla leh daih rei tur tha reng tur ang ti ila kan sawi sual awm love uluk tan phei chuan maw khatiang kha nia chuvang chuanin an man hla em em mai an tha em em mai a finishing pawh nala a mawi a hei hmuh theih chuanin An ri pawh a tha a, a ri bik a kha hetah kan guitarist thiam deuh mai ina kan perh tirna te pawh kha awm a, khang te pawh kha kan rawn dah tel ang a, ri ruah te pawh maw chu chu ni ta ni tiin a accessories chhawm pawh a tha bawk a ni, heng ho hi maw chu chu rupees sang thum atanga in tanin kan pe chhuak a, chutiang tluk a tha hi tunah chuan in hmuh tur an awm lo tila Mizoram chhungah chuan kan sawi saw lawm lo ve.